Atutan Laimi phun tuanbia kong he pehtlai in zei kong dah kan i ceih lai ti si ahcun sharing kan i tuah lai ti si ahcun Laitlang ah tangka a phanhnak zeitik ah dah tangka Laitlang ah a phanh, Laitlang i tangka a phanh hlan ah hlan lio kan pipu hna nih zeitindah an rak nunning a si ti bantuk. Cun zeitindah hlanlio ah tangka phaisa an rel ning a si, tamat nga mu fangkhat ti bantuk zeitindah an rel ning a si ti bantuk. Cun hlanlio tangka a phenhka hrawnghrang ah thongkhat zakua hrawnghrang ah hin ahodah phaisa a ngei bik a si ti bantuk kha atutan ah kan i ceih ding, kan i sharing, kan i tuah ding a si caah khan Hi kan thawk hlan kan program kan thawk hlan te ah hin hi bantuk kong he pehtlai in Lai miphun tuanbia kong he pehtlai in hin uh, ṭhanchonak um, theihhngalhnak lei ah kaupi uh, Lai miphun kan tuanbia le kan nunphung kong ah theih na duh ve si ahcun hi kan YouTube channel ha subscribe rak tuah ve law kan nunphung kong zong tampi kan tuanbia kong zong tampi kan chim cang i kan holh kan ca Biathuk holh thuk phun zong kha tampi kan chim ciami um caah khan Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel ah khan rak len khawh a si timi te kha hmaisa vun langhter vun in sawm kan duhmi a si. A si ahcun kan program kan thawk hna lai i a hlan lio kan pipu hna kan nupa hna nih hin Laimi nih hin zeitindah tangka um hlan ah zeitindah an rak nunning a si kan ti a si ahcun Tangka phaisa a um lo caah hin hlanlio kan pipu hna nih cun thil hi a thleinak an rak i thleng an ti. Hi tahchunhnak ah an ngeihmi tete kha an i thleng a cuti cun an duh herhmi kha a cawk i cawk si loin hi te hi kei ka herh hi te hi ka herhmi si ti khan kan i thleng le ti khan an i ti cun an i ai thlengmi an si ti kha hlan lio kan pipu hna tuanbia kan rel ti kha kan hmuh khawh a si. I tangka a um lo ahcun zeitindah an nun khawh hnga ti hi khuaruahhar awk ngaingai a si. A ruang cu nihin kan chan ahhin phaisa lo ahcun a nung kho lo ding phun khin dirhmun khin kan um cang. Hi phaisa lo bak cun nihin kan chan ahcun a si kho ti lomi dirhmun a si caah hin hlanlio kan pipu hna an nunning an tuanbia kan rel tik ahhin Phaisa a um lo ruangah hin harnak tampi sifahnak zong an rak tong ti kha chim hau lo kan theih ciami a si. A si ahcun zeitik in dah phaisa a hun um i zeitik in dah Laitlang ah phaisa a phanh, Chinram ah phaisa a phanh kan ti a si ahcun Mirang cozah an hun si i Mirang nih an hun kan uk Hnu thongkhat zariat sawm kua kum hnih lawng ahhin Laitlang ah tangka a phan i cucu tangka timi hma cu a min an hun theih hi thongkhat zariat sawm kua kum hnih lawng hnupi lawng kha a si. I cucu Laimi nih tangka a min zong kan theih i a mui zong kan vun hmuh hrawnghrang kum cu thongkhat zarih sawmkua kum hnih lawng kha a si ti kha tuanbia kan rel ti kan hmuh khawhmi a si. Hi tangka phaisa um lo tikah hin zeitindah chanthar minung nih phung an thluk kan ti a si ahcun kan ka sialpi man ka zal bai an tiah phungthluk chanthar minung deuh nih phungthluk hun ngeih a si ti si. Hi cucu zeidah a sullam a si ti si ahcun ka sialpi man ka zal bai timi cu tangka hman ding a um lomi chan tinak a si ti kha a si. I uh, tangka cu zeitik hrawnghrang hin dah uh, a um bitak te na hong um ti si ahcun uh, thongkhat le zakua hrawnghrang lawng ah hin laitlang nih uh, phaisa laitlang ah phaisa hun hman khawh hun tawn khawh ding in a hung um ti kha si. Hi thongkhat cu kua hrawnghrang ah in hodah phaisa a ngei bik, hodah tangka a ngei bik kan ti a si ahcun Hakha ah ram uk bawi a simi uh, mah lawng nih khan phaisa kha uh, tam tam bik a rak ngeimi a si ti si. Hi a tawina kan chim cun hi lio chan ah Chinram ah Laitlang ah phaisa a ngai bik cu Hakha ram uk bawi a si ti si. Zei ruang dah phaisa a ngai bik te kan ti khawh ti si ahcun Hakha Ramuk bawi fanu hi Mirang ralbawi a simi, a khua cu a ram cu Australia a si i ralbawi a simi Newland timi carel deuhmi le kan upa deuhmi cun tampi an theihmi kha a si. Newland an timi Australia pa nih hin Hakha Ramuk bawi fanu a ṭhit tikah cucu tangka tangkarang timi kha thong hnih bak a man ti si. Hi tangkarang thong hnih cu hi chan lio ah hin tangkarang sinah a man tam tukmi tangka a rak si. Hi tangka zakhat hi cuai khat in an rak rel ti si. Hi cuai khat an rel i mirang kuli phorh man hi minung pakhat ah cuai hra si ti kha si. sorry tangkarang cuai zakhat tangkarang Fang zakhat hi cuai khat a si i kuli phorh man hi minung pakhat ah cuai hra a si ti si a si. Minung pakhat ah cuai hra a si i hi lio chan ahhin Newland an timi pa nih Hakha ram ukbawi a manhmi hi a cuai in cun cuaizah le si kan ti cun cuai kul a si. Cuai kul a si i Cucu zeitindah capo ah an rak saihnak kan ti si ahcun Hakha ram uk bawipa cu kuli phorh man phorh hnih man a ngei ti kha an rak ti ti si. Hi chan lio i tangka chim duhmi cu Khakha kulim an le i a tangka a cuai i zei a ti kha si loin khan tangka a rak manhmi thonghi kha a rak tam tuk ti kha an rak langhter duhmi a si i Chinram ah tangka tambik a ngeimi a si ti kha ka ahhin tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi tangka an rel ning hlanlio kan pipu hna nih zeitindah an rak rel kan ti si ahcun phaisa sen sawmruk le pali khi fangkhat ah an rel ti si. Cun A na an timi a na hleiruk khi fangkhat a si ti si. Cun mucih pariat khi fangkhat a si fawn. Cun tamat pali khi fangkhat. Cun ngamu hnih khi fangkhat. Cun pia zakhat khi fangkhat a si. Pia sawm nga khi ngamu khat a si. Ngamu hnih ah jet khat an ti ti si. Cun pia kul le pia nga khi tamat khat a si. Cun tamat pali ah khin chiatkhat a si i cucu relning cu upa deuh nih cun an vun theih nain ngakchia deuh kanmah ṭhiri in a tanglei hoi ti ko sih law a fawi nakin i kum sawm li hrawnghrang hmanh nih hin hi phaisa relning hi a thei lomi tampi um khawh a si. Hi tahchun na ka piah kul le piah nga cu tamat khat a si i tamat li ah chiatkhat a si ti bantuk hrawnghrang kha a reldan kha a lungfiang lomi tampi kan um i an hlan lio zeitindah phaisa an rak ser ning si kan ti si ahcun pia khat pia nga pia kul le pia nga pia sawm nga pia zakhat ti tiang lawng kha rak um ti si cun a dot hnihnak mirang chan a hun si i mirang chan tiang ah hin cun zakhat ca tiang kha a um ti kha si. Cun cu hnu i Mirang an hun kan uk hnuah khan zeitindah phaisa an hun ser ṭhan kan ti si ahcun fangkhat, fanga, fanghra tiin khan an hun ser ṭhan i cun a dot hnihnak ahcun fanghlei nga, fangkul, kullanga, sawmthum nga, sawmli nga, sawmsari nga, sawmkua tiin hun ser ṭhan a si. Phaisa he voi zeizah dah Laitlang i phaisa a um ti kan vun theih hnu ah hin Laitlang phaisa phanh hnu hoi ti ko si lo hihi ah hin Kawlram chungah voi zeizah dah phaisa a thi kan ti si cun voi thum kheng te phaisa a rak thi tangka a rak thi i atu kan chan a donghnak bik phaisa an hun sermi an hun chuahmi ahcun zeizah ca tiang dah um kan ti si ahcun thongkul ca tiang um i a niam bik in sawm nga a si Sawm nga zakhat, zahnih zanga, thongkhat, thong nga, thonghra, thongkul tiin kan nihin kan chan ahcun phaisa hun ser kha a si cang. Hi hlan lio ah tangka hman a rak um lo nain nihin kan chan ahcun tangka lo cun kan nung kho ti lo ti khawh a si. Phaisa lo cun zeihmanh tuah khawh a si lo. Asinain hlan lio kan pipu hna chan ahcun phaisa a um lo nain A ka tete khatkhat le khat kha dawtnak lungthin te he an duh herhmi paoh kha a thlen in rak i thlen a si. A bik in kan chim duhmi cu Laitlang ah phaisa a phanh cu thongkhat serious sawmkua kum hnih hrawnghrang lawng in Laitlang ah phaisa a phan i, cucu phaisa a phanh lawng si loin a min kan theih. hmasabik kum zong kha thongkhat zarih sawm kua kum hnih lawnglawng kha Laimi nih phaisa a min kan theih kan hun tawn hman kum kha a si i thongkhat zakua sawm kua hrawnghrang ah cun sorry thongkhat zakua hrawnghrang ah hin Newland an timi Mirang ralkap sibawi pa nih hin Hakha ram uk bawi fanu kha a vun thi te cu cun tangkarang Thong hnih bak te kha a man cucu Laitlang ah tangka a ngei bikmi, phaisa a ngei bikmi a si ti zong kha tuanbia kan rel tikah kan kan hmuh khawhmi a si. A si ahcun cu bantuk tete Laimi kan tuanbia he pehtlai in hi bantuk kong tete theih na duh ve a si zong ah cun kan biathuk Laimi kan holh thuk biathuk pawl zong kha tampi YouTube zong ah kan Video clip tete kan tuah ciami, kan chim ciami a um. Ca zong kan tarmi a um. Cucaah cun hmailei zong ah kha bantuk kha tampi kan vun chim thluahmah lai caah hi bantuk Laimi tuanbia kong kha pehtlai in theihtlai theih nak le kaupi chap na duh ve a si ahcun